Кукамай, ӑна ялта та хисеплетӗҫ кукамая. Пилӗк ачапа, ну, ытти нумай ҫынсем пекех вӑл ӗнтӗ. Пилӗк ачапа тӑрса юлнӑ, кукаҫи вӑрҫӑра вилнӗ. Паллах, ҫӑмӑл пулман ӑна ачасене ӳстерме. Вӗсем вӗт пурне те ӗҫлесе ӳстернӗ, ун чухне ӗҫлемесӗр май та пулман. Питӗ Кунӗ те йывӑр пулнӑ. Эпӗ ҫавӑн пек кукамай каласа панисене аса илсе ҫавӑн пек калавсем те, повеҫсем те ҫырнӑ кукамай. Аппа, унӑн ачисем каласа панине. Вот Турӑ пар, Турӑ ҫырни ҫавӑн пек калав ҫырнӑччӗ тӑван ялав журналта пичетленетчӗ вӑл. Ҫав Турӑ ҫырни калавра питӗ хӑйне евӗр интереслӗ. кукамай килте ун чухне вӑл ӗнтӗ хӑй те ватах пулман, ун патне хӑтана пыраҫҫӗ. Чи юратнӑ хӗрне Клавдия аппана, Клавдия аппа тетӗмӗрччӗ, ӑна качча илме пыраҫҫӗ. Вӑл илемлӗ чиперскер пулнӑ. И ҫавӑнта ӑна качча илме пырсан, хӑтана пырсан лашапа пыраҫҫӗ ӗнтӗ, авланма Чурачкинчен Витекассине, Чурачки, ялӗнчен Метикассине, Ҫӗрпӳ районне кӗрет вӑл. Ҫавӑнта пырсан йысна пирӗн ҫак аппан упӑшки ӗнтӗ, пулас упӑшки Павлик. Павлик йысна ун чух хӑй те ҫамрӑккаччӗ. Милицинче ӗҫленӗ вӑл шур брюкисемпе, шур шӑлаварпа ӗнтӗ, ҫав пек шур перчеткипе ӗлӗк питӗ те ҫамрӑк чух вӗҫкӗнрех те пулнӑ. Ҫав пек пырса кӗреҫҫӗ халь ашшӗ кун пек кӗреҫе сухаллӑпа та амӑшӗсемпе. И вӑл пӑхать те Трукҫан та аса илет. Тахҫан-тахҫан вӑл ҫак килте пулнӑ. Йӑлт куҫӗме тухса тӑрать, вӑл вара тӳрех аслет. Уншӑн ҫав тери кӗтменлӗх пулнӑ вӑл. Ача чухне пӗр вӑхӑт, ну, шаллӑ пулнӑ та ӗнтӗ ун чухне, Кӗтӳ кӗтме ҫӳрен-тет вӗсем ҫав фуражкинче пурӑннӑ. Ачи нумай пулнӑ. Кӗтӳни, а, ыйткалама кайнӑ. Кӗтӳнӗре ҫӳренӗ пулнӑ, ыйткалама кайнӑ пӗррехинче. Нумаях та ҫӳремен пуль-ха ise тухкаланӑ пулмалла ыйткалама. Вара аппан те унран кӗҫӗнскер, хырӑмӗ пысӑкчӗ, пӗчӗккӗ хӑй хырӑмӗ пысӑккӗ леш хырӑм Ҫисе тӑранайманнипе хырӑм пысӑк пулнӑ-ха, ҫӗрулми нумай ҫинипе ӗнтӗ ҫарран чупса тухрӗ тет пӗр хӗрача. «Анне, анне, ыйткалакансем килчӗҫ!» тесе кӑшкӑрать тет. Кукамай калать, «Мӗн кӑшкӑрса ҫӳрен, ҫӗкри хамӑн та каҫхи апат ҫимеллех анчах». Анне вӗсем ҫӑкӑр, вӗсене ҫӑкӑр паратпӑр хӗрхенсе ҫак хӗрача амӑшне минретсе ҫӑкӑр партарать. И вара курать, пӗр ачар ыттисенчен уйрӑмах нумайрах пулӑш темчен пулнӑ те вӗҫҫӗн тӑваттӑн. Пӗр ача уйрӑмах килӗшсе кать ӑна, пӗр ачӑн ачи. Анне тет, пӑха тет, ун кӗпе ҫинче тӳмесем, вӗтӗ-вӗтӗ тӳмесем тет, мӗн чухлӗ тет, нумай тет. Тетеллӗ, илемлӗ арҫын ача. Ӗнтӗ унта вӑл ҫав вуниккӗсенче пулнӑ-ши ачи, вуниккӗ вуникӗ ҫулсенче пулнӑ пуль, ку пӗчӗкрехскер ӗнтӗ, ҫаран ҫупакан ача. Вара амӑшне ҫӑкӑр парӑттарать. Вара вӑл ҫакна аса илет, ҫак килте пулнӑ ҫак хӗрачана вӑл час-часах аса илнӗ-хей те кайран. Анчах вӗсем нумай ҫул пурӑнаҫҫӗ, ҫавна калама вӑтаннӑ вӑл. Калама тӑрать, калаймасть. Ӑна темшӗн ну, вырӑсла низко теҫҫӗ ӗнтӗ ӑна. Чӑвашлан пек каламаҫҫӗ-ха. Хӑйне вӑл аван мар туйнӑ. Ҫавна каласа Лахмарланнӑ ӗнтӗ, вӑтаннӑ, пытарнӑ ҫав. Ҫавна тытса усранӑ вӑл чун-чӗ чӗринче. Ҫав кӑшланӑ пек ҫакӑнта. Пӗрре мар калама тӑнӑ, кашнинчех ӑна вӑл каласа кӑтартма хӑю ҫитереймасть. Ну, ыттисем пекех ӗнтӗ, вӗсен те тӑтӑшах хирӳҫӗсем пулнӑ. Пӗрне-пӗри питӗ юратнӑ, уйрӑмах йысна питӗ аппана юратнӑ. И ҫав тери вӑл кӗвӗҫ пулнӑ, кӗвӗҫ чун тӗскер. Кашни иртсе кайран чуне сан ҫине ма пӑхаҫҫӗ? Эс ма хитре тутунама кансӗрланӑ? Мӗскершӗн кӗпе хитре тӑхӑннӑ? Камшӑн? Вӑл ҫам пек пур. Хӑйсем ҫут ҫанталӑк ҫам пек кӗвӗҫекенҫӗсем. Атте чаркиснан ашшӗ те питӗ кӗвӗҫ пулӑм тет. Вара ҫав кӗвӗҫ пулнипе вӗсен ҫав сӑлтава пула час-часах хирӳҫӗсем пулнӑ. Вара пӗррехинче хирӗҫсе каяҫҫӗ. Апат та ҫиме чарӑмӗ. Эс пӗҫернине те ҫиместӗп тет. Пӗрре мар хирӗҫӳ пулнӑ-ха ӗнтӗ. Вот калаҫмаҫҫӗ ӗнтӗ ҫам пек, эс пӗҫерне те ҫимеҫ. Анчах ҫак ӑҫтан пӗр лайӑх енӗ пулнӑ. Вӑл хӑй питӗ апат пӗҫерме юратнӑ. Апатне пӗҫернӗ вӑл, анчах пӗччен апат ҫиеймен, апат анман ун. Ачисем уже иртсе тухса кайнӑ пуль. Тӑтӑшах вара вӑл ҫав пек нуша куратчӗ тет апат ҫиеймесӗр. Апатне пӗҫерет лавочка, лавочка ҫимест ӑна кӳрентернӗ, ӑна кӳрентернӗ, ҫилленнӗ, вӑл ӑнлансан тет, тарӑхса апат ҫиместчӗ. Вара ҫав пек пӗрре ҫинче ҫав пек калаҫман, вӑйлах калаҫу пулнӑ. Вара вӑл хӑй ҫаплах хӑй юратнине каласа ӑнлантарма тӑрӑшать арӑмне. Аппа, суян ӗненместӗп сана тет. Акку калать, Эх, Клава, тет, эп сана Клав кунта Клав темен-ха, произведенинче кӑна ятне урӑхлатнӑ. Эп вӗт сана пӗчӗккӗ чухнех юратса пӑрахнӑ, эп сана, эп сана ҫавӑн чухнех юратса пӑрахнӑ, ҫавӑнтанварах сана паллап. Эп сирӗн патра пулнӑ, вӗт каласа ҫӳренӗ чухне анчах та эп сана калама хӑта аннӑ, тет. Ку та аса илет, Ес пулни вара, тет пӗр пӗчӗкре карсначӗ, тет, вӗтӗ-вӗтӗ тӳмелле кӗпе тӑхӑннӑ та, тет, анне, анне, кур-ха кӗпе тӳмисем мӗнле вӗтӗ ҫак ачам тесе, ку вӑтанса карӑм, тесе калтитне йӑснӑ. Хӗрачи те аса илет кайран ҫак пулав ӗнтӗ ача чухнехине. Ҫав эсӗ пулни вара, тет, ҫав эпӗ пулнӑ, эпӗ та нихҫан та каламан вӑтаннӑ сана, тет. Вӑт ҫавӑн пек чунне уҫса параҫҫӗ вӗсем. Вӑт ҫавӑн пек

Тӑвар пулман ун чухне. Тӑвар темиҫе пӗрчи пурса парать те шултра тӑвар пӗрчисем. Ҫак ҫурӑлнипе ҫиет-ярать те ҫак каҫ хутма кӗтӗн вӑл. Попу такам ӗнтӗ ҫӗрле ун чух кӗртнӗ пуль, ун чух алӑксем те питӗрнӗ. Ыйткалакан пулман-ха ӗнтӗ вӑл. Халь хӑй ҫисерет те кӑна, аван мар вӗт-ха ҫын килне хӑна, как бы ҫынна ӗнтӗ. Татах пырса парать. Темиҫе пӗрчи тӑварӗ шутлӑ пулсан та ҫынна хурса памасамӑр. Ку халь тӑвара тахҫанах ҫимен пулмалла, тӑварсӑр ӑнтӑхса, ӑнтӑхса ҫитнӗ пуль. Ҫӗрулмипеле ҫиет те арать тет тӑварне. Анне хывса парать те каллех ҫисе тет ҫавна астав тет. Анне кулянать тет тӑварӗ хӑйӗн те ҫук, анчах ҫынна ҫитермелле вӗт-ха. Ҫав тек интереслӗ япаласем пурнӑҫра калас парать. Тата ыйткалама кайнине астӑватӑп.

Леш Плата пилӗксенче пулнӑ, Шаньнён кулянкӑллӑскер. Кукӑштаслӑрах пулнӑ ӗнтӗ. Ҫавна аса илсе макра-макра калас парӗччӗ. Шӑрӑх тет, питӗ тет, кармӑр тет, Канаша ҫуран. Ҫантӑк шуррине тухмалла, унтан ҫакӑ тухмалла. Ута пурта пӗр тет, утайми пулчӗ тет шӑллӑм. Куля утаймасть тет, выҫӑ вӑйҫӑ кӗрсе ларчӗ тет тусанлӑ ҫӗр ҫине утаймасть-и все. Ларать тет, хӗвел ҫунтарать. Шӑрӑх, ача утаймасть, вӑй ҫук, ҫимен. Эп вара Митуна пӑрахса карӑм. Мӗнле тенӗ, кайран мӗнле киле ҫитнӗ-ши вӑл тесе пӗрмай кулянатчӗ. Кайран темле ҫитнӗ вара ҫав киле ҫитнӗ тет. Антом утӑма кайнӑ тет. Мана ӑна Канашран ыйтрӗҫ. Журналистсем шӑнкӑравласа интервью илчӗҫ Канаш хаҫатран. Ҫавна силсе тушкаласа патӑм эпӗ ӑна ҫав телефонпа ӗнтӗ. Вара унта, тет, ҫӗмре, тет, ларатчӗҫ, тет, тӗмре, пӗтӗм ҫав пек выҫҫисем. Ну, ҫирӗм пӗрмӗш ҫул вӗсем пулнӑ-ха, ун чухне выҫлӑх ҫук. Вара хвать хуратчӗ те ларатчӗ, тет, ҫанта ҫӗр, ну, ҫав пек ҫӗрле ӑшӑнса. Веҫ пуҫтаран, ҫав, мӗн, по-моему, мӗнсенчен пуҫтарнӑ, тет, улма хупписене, пуҫтарнӑ. Ҫавӑнпа хупписене кӑвар ҫине хураттӑмӑр та, тет. Ҫӑтӑр-р! Ҫан та мӗн тӑвать, ӗне, тен те, ҫанна варкӑшлаттӑмӑрччӗ, тет. Апуллӑ пуҫ тупсан вара каҫсах кайнӑ, тет. Ҫав пулӑ пуҫне вара киле кайран ҫав шӑнкӑм Куля мӗнле ҫитнӗ, тет. Астумасть, тет, ҫав ҫитнӗ кайран, тет. Кайран вӑл ҫав кукка те, кукка те пӗр икӗ уншӑнне Карӑн вӑл ну, вӑрҫӑ ветеранӗ-ха, вӗреннӗ ҫын пулнӑ историк, директор школӗччӗ вӑл, Урмарта, Шӑхаль ялӗнче директор школы историк пулнӑ. Ҫын пулнӑ ҫавсенчен те. На пулӑмсем нумай пулнӑ кукамай темте каласпан. Эпир тата унпа тӑтӑшах килте лараттӑмӑрччӗ, тӗттӗм. Ун чух краҫҫын, тырпасӑр краҫҫын та пулнӑ, малтан ун чух краҫҫын, тырпаллӑ краҫҫын, тырпаллӑ краҫҫын тетчӗҫ. Вара саталлӑ пӗчӗккӗ тесе мана алла кӗртсе арача тырпа ҫине ал пӗчӗккӗ тесе тасаттаратчӗ. Ҫурма теттем, ну, пирӗншӗн юрӑхӑм пек ҫутӑ пулман та, пирӗншӗн лайӑх пулнӑ. Кантӑккисен йӑлт юрхӑпласа кайнӑ. Кукамай кулянать, ах, тур, тур, каллех юр ӳсе кайнӑ, каллех юр уҫас пӗт. Айӑпа чапча савӑннӑ. Кукамай тет, пӑхха тет, чӳречисем шап-шур ӳсе кайнӑ. Эпир юр пӳртре пурӑнатпӑр юмахпи пек, тет. хӗпӗртесе кайнӑ, кукамай кулянать, ачапча савнать, ман юр пӳртре пурӑнатпӑр тесе, мана тек пӑрҫа суйлаттаратчӗ. Тепле ӑтӑнтарнӑ кӗрӗк пӗркентернӗ те мунча купӑсран пӑрҫа панӑ, миххипех суйлама. Вӑл хӑй кӑнчалаҫҫӗ ӑнлать, эх, ҫав пӑрҫасене ачапча шкул ачи ҫак Эльтӑркассин пулнӑ те, ҫак пӑрҫа суйлаттарнӑ тек. Ҫав суйласа ланӑ май вӑл тем те каласа тӑрнӑччӗ, кукаҫин юлашки ҫурине те вӑл ан яства. Вӑрҫа крепкӗр чӗрӗ те юлать те юлаймасть, маншӑн Турра кӗлтӗмӗр, тет ҫавнанах Астапҫа ҫуратас та ҫухатнӑ кайран ҫарсем. Тахӑшӗн ячӗпчӗ нумай та мӑнукӗсем. Виҫкӗтеслӗ ҫыру чирне ылнӑ карандашпа ҫырнӑ. Вӑт ҫав юлашки ҫурине усратчӗ вӑл. Вот. Ну унта асаймеллисем нумай. Атте Федоров Михаил, вӑл шел пулин те, алликкерех вилнӗ. Анне, Федорова Александра. Федоровна. Кукаҫи Хветӗр пулнӑ, асатте те Хветӗр вӗсем иккӗш те вӑрҫӑра вилнӗ. Шел пулин те, вӗсене пӗрне те эпир курман ачасем. Анне, атте ҫав саппасра тӑнӑ тет вӗсем, часть саппасӑн ҫеҫ. Вӗсене вот вӑрҫа кӗтсе малла пулнӑ, вӑрҫӑ чарӑнма пулсан вӑрҫа лекетчӗ те, юлатчӗ чӗрӗ те. Вот вӗсем хатӗрлесе тӑратнисене хатӗрлентернӗ. Вот ҫавӑнта тӑнӑ вӑл. Анне унран кӗҫӗнрех пӗр ҫул, вӗсем вара вот вӑрҫӑ чарӑнсан ҫав хӗр ҫиччӗмӗш ҫулта пӗрлешнӗ, хӗр ҫиччӗмӗш ҫулта. Атте каласа парать, тӑратпӑр тет, таҫта штабра, таҫта запасной часть, таҫта тахҫти хулара эпос тумасть, ыйтса та пӗлтереймен те ҫав ачапча. Вара тет, прежӗнче тет, пӑхап тет, тӗрӗслесе ҫӳремӗн те постра тӑрап тет. Пӑхап тет, Сортуксене уҫа-уҫа пӑхап тет, выҫӑ та-ха салтак. Пӑхап тет, пӗр чашӑк ҫӗрулми тет, хупӑлтӑ ҫӗрулми, еще ҫӑкӑр. Ман тет, сӗнекех пуҫларӗ тет, ҫимест тесех тет ҫанна тет, кайт кӑна касса илтӗн тет, пӗрин мӗн ачак ҫав тесе, ӑна ҫисе янӑ тет. Тавраш эс, тет, ну урӑх ҫимес, ҫакӑ мана ҫырат урӑх ҫимес тесе, пӑхап, тет, юлашкинчен ман ҫӑкӑр пӗчӗкленсех пырать, умне сахалансах пырать, тет. Ҫакӑн пек юлчӗ ҫӗкри, тет, эй, мӗн пулать те мӗн пулать, ун чух трибунал панӑ ҫавӑншӑн вӑл вӑхӑтра. Вӗлерсен вӗлерччӗр, атя хӑть ҫисе ара, чӑтайман, чарайман, выҫӑ та-ха. Ҫавӑ мана юлашки умне те ҫисе ятӑм, ҫӑкӑрне те ҫисе ятӑм, тет. Ҫиясне ҫисе ятӑм, тетӗн те халь чушӑрсӑратӑн та ӗнтӗ вӑл. Шутлап, тет, но Пӗтрӗм ӗнтӗ, мана персе пӑрахаҫҫӗ. Хӑраса чӗтресе пурӑнтӑм-пурӑнтӑм тет, сас-хура пулмарӗ тет, сас пулмарӗ тет. Ҫав ӗнтӗ, ӑнланнӑ ӗнтӗ вӑл тет, выҫӑ салтака тет. Офицерӗ-мӗнӗ ҫанта сас, ну, пуҫ тапратман ҫав ыйтӑва. Тапратнӑ пулсан тем пулатчӗ. Ҫав выҫӑ салтака ӑнланнӑ ӗнтӗ вӑл тет. Эх, пӗтӗм ҫын итлет ҫав папӑна пирӗн, папа тен, хан тепӗр ӑна Великий рассказ Никитич пула вӑлах питӗ вӑйлӑ каласа татсать кӑтартатчӗ. Вот ҫавӑн пек. Ун сана куҫнӑ. А? Сана юн куҫнӑ. А, ултӑ ача пӳрпи чӗкӗртевӗчӗ ун. Кашнине чӗптӗм-чӗптӗм панӑ. Пурин те юмор пур чуть-чуть. Ага. Вара Ҫӗпӗрте пурнӑ тет вӗсем. Унӑн ҫавӑн, вырӑсла калаҫнӑ чухне акцент ҫукчӗ. Эпир калӑпӑр, эпир вырӑсла калаҫатпӑр, пирӗн чӑваш акценчӗ. Вӑл уншӑн фильмӗ те ак мар-ха ӗнтӗ вӑл. Калӑпӑр, грузинсем калаҫаҫҫӗ один булька, один, один чай или там, ну ҫав пек, вӗсен ним те мар. А эпир ҫав пек акцентпа каласан ҫав тери вӑл пирӗншӗн утанмалла пек. Вара вӗсем ачашне вӑрҫа рабони, ун чухне нумайӑшӗ ҫинҫерах уҫса кайнӑ. Ку вӑл тӗрӗ ача пулнӑ. Кӗтерен те кӳршӗ хӗрачи пулнӑ, вӑл, вӑл аслӑрах саккӑрта пулнӑ пуль ӗнтӗ. Аннесем ӗҫре ӗнтӗ, тет, яланах. Вара, тет, Кӗтеринпе вӑт ҫуратпӑр, тет. Вӑл вӑт ҫуратӗ, тет, хурса парса тӑракан, тет, вӑт суппине. Улттӑри ача ӗнтӗ. Кӗҫех Кӗтерин портӑпа каҫлаттаракан, тет. Ҫавӑн пек халь ӗнтӗ алне ӗлкӗрейман, лачлаттарать, ачан качи пуррине, качи пурри талать те каять. Чалтанчах. Ку чупса кӗрет те ачапча, торпилессинчен ирех йод, йод пулнӑ хӑй каланӑ тӑрӑх ӗнтӗ. Ҫак йодпа ачан татӑк пулмин ҫатӑ тӗкет йодне, ку вара тӑн ҫухатнӑ тет.

Ывӑна ҫырнӑ таҫта укҫа ыйттӑрмать терен укҫа тетрадь илмен те укҫи те пулман ҫав тетрадь илмеччӗ тетрадь илме укҫа пулман пуль вӑхӑтсем те пулнӑ пуль ҫав хӑвта ылтӑн пек терӗ вӑл ҫанмастан эпӗ ҫав журналистсене каласа асилсе каларӑм телефонпа манран интервью илчӗҫ те канашран хаҫат канашран хӑйсем вырӑсла илчӗҫ иккен интервьюне ҫав пек асилсе каласа панӑччӗ А, вара ҫакӑнта пурӑннӑ чухне тепӗр интереслӗ самант. Ҫав Ҫӗпӗрте пурӑннӑ чухне хуҫа, хуҫасем майӗнче пурӑнма пӗрчи пуян пулнӑ пуль ҫавӑн ентешсем. А Пинатти Вяни хӑйӗн ҫӗрне ҫӗре вӗсе курман та тет, вӗсем вир кайнӑ ҫӗрле кӗнӗ ҫывӑрма килнӗ. Хай пӗр ӗҫӗнче ларап, тет ҫам пек, хуҫа майри пирушки пӗҫерет, тет. Эх, тет тутлӑшӑш тӑрса Родие шутла пӗлтерет. Ма пӗр пюрешкине мана памаҫҫӗ тесе ачарать Ханьюн. Сӑхманпа ларать, алӑпканче. Тата шӑпӑр шӑтӑкӗнче ҫакӑнта пурпа выртса пур кушкать те ҫантать тет. Ку вӑт хутна ӗнтӗ пюрешки пӗҫерет. Куҫару хӑй мӑнтӑр шыҫма тет. Йӗпни йӗпке те ӑнланаймасть. Ӑна темле хытӑ чунлӑ ҫын пулсан та ҫав ачана эй пӑхса ларать, ах ҫи-ха тесе просто памалла пек туйӑнать. Пӗҫерчӗ пӗр тирӗк пюрешки тет, пӗр вунчашка. Пусть унта та хӑй ма ячӗ ҫанта тет, ичана сиктерет тет. Вӑл тата он чам пек калаҫасса та он чам пек аппетитно калатчӗ. Шап, шаптик, шаптик тет ачи сиктерет пюрешкисене. Шаптик, шаптик сиктерет тет. Вӗри пюрешкисене, хӑймалли пюрешкисене. Эх, тесе ларап тет мана. Ну, пӗр таки памасть пӗр пюрешки те. Ларап тет ачамчча. Ма тула тухса каймасть-ши? Вӑл тӑвасанах пӗр пюрешкине пюрешки вӑрлӑттӑмччен те тесе шутлать тет. Аив шӑпланнӑ пекех ҫак пӑхса карӗ тет тула, тем сӑлтавпанчӗ. Вӑл мӗне тухса карӗ, чупса выртӑнтӗ тет тирӗк патне. Пюрешки, ик пюрешкине кап ярсенпе ятӑм кӑсяна тет. Кӑсья тет вӗсем, шӑтӑк тет сӑхма. Ман мӗнех карӗҫ тет аялах. Унта шӑтӑках мар пуль-ха, аркинех. Ача шуйттан тет, палл туса парнӑ тет. Мӗнле кӗчӗ, мӗнле пӑхрӗ сразу тет. Пычӗ ман патнелла аттарса утса пычӗ тет, тап, тап утса пычӗ те тет. Капла, капла, раз, раз хӑпашларӗ тет те раз аялтан вӗри пирожкипе туртса кӑларчӗ тет. Эй, тет, мана ислетрӗ вӗри пирожкипе питрен тет. Шак тутарать пӗринчен тет. Унтан тепӗринчен шак тутарать тет. Пит хӗп-хӗрлӗ пулчӗ тет ҫарахима тет. Ир шутласлӑрах тет ачачча. Эх, хӗнен хӗнетӗр, хӑть кайран хама патӑрччӗ пирушкине тесе шутласларах тет. Он мӗн пуйӑн, ачан пуҫӗ така. Пит шӑнса тӑрать те чам пек пӗҫерекей пулатчен. Ҫапрӗ те Питрен, почему пирушки вӑрвал тесе. Ун пек вӑрвал ҫак пек каланӑ пулчӗ, вӑл каласа пынине астав. Пӗтӗм ҫын итлет, ӗҫкӗре пӗтӗм ҫын итлес ларатчӗ вӑл калани итлесе. Ҫаприн пирушкипе юлашкинчен те пирушкӑсене тытӑ те лахана печӗтет. Эп мана парать тесе тет пӗҫермест, ата ҫыхлах тесе шиш парать сана тет. Кайран килчӗ те тет аннене каласа парать тет, тепре аннене кӗнеттерчӗ тет. Анне пӗлет хай пуҫҫине тет, арас хуҫа калать, хуҫа майри. Ман тет, Пӗлет-ха вӑл эп вӗҫҫӗне тен, вӑт ҫавӑн пек каласа кӑтартнисем интереслӗ самантсем асра юлнӑ. Хай пулсан тем те ыйтса пӗлмелле ӗнтӗ ҫав. Вӑл йӑлт пӗлнӗ, каласа кӑтартатчӗ ӗнтӗ мана. Чи интереслӗ япала пӗри ҫинчи сӑмах майӑн калав. Такам умӗнче ҫывӑх ҫын хамӑн. Тейпиччен ачисем ӗнтӗ эп калав. Эх теп, шел теп, ман атте теп ҫав эп кӗнеке ҫырнине кураймарӗ теп.

Чи интересли, ҫав каҫах тӗлӗк куртӑм. Вара вӑл ҫавӑн пек япала пулать-и? Шутланипе-и вӑл мӗн? Тӗлӗкре атте мана калать, вӑл пирӗнпе вырӑсла калатчӗ. Вырӑсла калаҫатчӗ, вырӑсла вӗрентӗр тенӗ пуль ӗнтӗ. Лида, я все знаю, я очень рад, терӗ. А анне, Федорова Александра, Ултача виҫӗ ҫурти виҫӗ, вӑл ялти колхозник. Ман сывви те пур вӗт. Пысӑк пурнӑҫра пысӑк ҫимес пулман, ыррине нумаях та курман. Чун-чӗре туйнине суйман, ҫӗршыва эс сутман ҫак сӑмахсем пур. Пурпӗрех аннепех мухтанам, ҫав-ҫавах анненех пуҫтаям. Манӑн пек сывви те пур. Улӑхтӑра ӗнтӗ. Вара пирӗн аттепе те вӑйлӑ чаплӑ патник пулнӑ вӑл. Ун чухне килте пурте пӗр пекрех пурӑннӑ, никам та пуян пулман та пуль. Пурин те пысӑках мар пӗчӗклех пӳр. Ытла пысӑк та мар, ытла пӗчӗк те мар. Пурин те вӑл ҫичӗ ача, пирӗн улттӑ пулнӑ. Аттерен юссан симвиҫӗ ача тесен ултӑ ачах тесе калатчӗ тет. Тет мар, хам та астӑвам. Вара пурин те ача нумай. Вара платник ӗҫленӗ вӑхӑтра питӗ платнике кайкаланӑ. Ҫак колхоза ӗҫлеме платника кайнӑшӑн та питӗ лекнӗччӗ-ӗне, тӑршшӗ тет питӗ. Мӗншӗн тесен колхозра ӗҫлемелле. Колхозра ӗҫлен пӗр укҫа та памаҫҫӗ, ӗҫ-пуҫне параҫҫӗ, тыр параҫ, укҫа ҫук. Ачасене шкула ямалла. Ҫу каҫиччен ӗҫлесе пӗр буфайка та илейман ҫав укҫапа. Вара вӗсене платник, кайкаланӑ вӗсем ҫав пек.

Сире ерсӗртатас тетчӗ, хӳхесӗртатас пӗрре тетчӗ. Ӗнтӗ ҫав вӗсем час мӗн куҫ куҫҫуль тухатчӗ ӗнтӗ ватсене. Алликерех вилнӗ вӑл вӑхӑтсӑр тенӗ пек. Анне мобильникре вилнӗ, сарӑмсӑр тепӗрле. Ӗлӗкхи ҫынсем мар те, нушаллӑ пулнӑ та вӗсен ӗмӗрӗ те кӗскерех пулнӑ пулмалла. Аста Эп пӗр вырса куртӑм, кайран уже тепӗр ҫулах комбайн ячӗҫ. Алкастарнӑ тен, ҫӗрӗпе макрап ҫывӑраймас ҫурлапа алкастарса курни. Ҫав тыр вырса курнишӗн пӗрре те хама юрименс тыр вырса курни ҫӑкӑр тунине пӗлетӗп. Мӗншӗн тесен кайран ытти ачасене пӗлет. Ман нимӗксемех, шӑллӑм нимӗксемех ҫакланайман. Мана ҫакланчӗ вӑл. Эп ҫав комбайнӑн киличчен тыр вырса курнӑ каҫалӑкне параҫҫӗ. Шӑрӑх. Ниҫта кайса килме ҫук, ҫынран юлма ҫук. Хӑшӗсем унта вӗт машинка пек шатраттарӗҫ, пурин те ун пек вӗт мӗн ҫитмест вӑй-хал. Ах, ҫынран юласпа намӑс ҫынран юлма юрамасть. Унта вӗт кукамай калас парать, ех, тете, айкран пӑхатпӑр, тет. Кӗҫӗн ҫын ҫулталӑкчен хушпу хывма юраман, тет. Ӗлӗк чи малтан пулнӑ ӗнтӗ вӑл ӗлӗк авал. Эх, тет, шӑрӑх, тет, вӗри, тет. Таҫтан кунта, тет, хӗвел ҫинче ҫуталать, тет ун хушпуйӗ. Вон, кӗҫӗнҫын тыр вырать тесе кӑтартас чипере, тет. Мӗншӗн тесен таҫтан аякран хӗвел ҫинче йӑлтӑртатать чӑн-чӑн кӗмӗл-кӗмӗл хушпу. Вара, тет, кукамай калать, пулнӑран, калать, пулман мар-ха, пулманран мар, эпӗ пурччӗ ача, тет, кукамай калать хӑй те. Вара тетя пек тыр вырнӑ-вырнӑ та, тет, чантах чӗнсе кайса илмелле, тет. Ӑна ан телеш, хӗвел лекнӗ, сон ҫунтартӗҫ ҫав пекки пулнӑ ӗнтӗ ҫав. Ҫав кӗвӗл хушпупа пӗрипе пуҫа мӗн кӑтартать выҫӑ. Вара, тет, тырне вырнӑ-вырнӑ чантах чӗнсе кайса илмелле, тет, ҫав пекки те пулнӑ, тет, тесе калать кукамай. Пулнӑран калать ӗнтӗ вӑл. Ман хамӑн мар капла пулнӑ, пир ячӗ нумай шӑллӑм, Вовка, кӗҫӗнни вӑл манран кӗҫӗнрехи. Чирленӗ, чирленӗ апатанмасть, ну ҫимест чӗр ячӗ. Хаяпат хушши йӑла мӗн те пӗр яшкан те пур яшке типскер ҫитӗннӗ пуль. Остапча пур яшке пӗҫеретчӗҫ. Вӑл самый ҫав пире сывлӑхлӑ пулнӑн тепӗр ҫавна ҫисе. Халь ҫитер кайсине курӑк яшки. Тӗмтӗрлӗ курӑк та тататтӑмччӗ, яратчӗ, яратчӗ пахчана татса килтесе. Вара Вовка апат ҫимест пирӗн, Вовка яшка ҫимест. Пурте ҫиярпӑр, лереплетерӗпӗр ӗнтӗ кашӑксемпе, Вовка ҫимест. Вовка, эс ман яшка ҫиместӗн? тет анне, ыйтать шӑллӑмран. Ман яшка ҫияс килмест, тет. Ма ҫияс килмет? А мӗн ҫияс килет? тесе ыйтать ӗнтӗ. Ку чирленӗ, халь сывалса пырать. Ӑна малтан шушка варкаланӑ пек-ха, тен, пӗчӗк сӑпкарине пӗрер шушка чирлӗ ачана. Кайран ҫаплах ҫук вӗт шушка. А мӗн ҫияс килет тен? Акулана та тӳртен каламасть. Ҫаврака ул, шурӑ тӗслӗ ул, арчара ул тет. Эпӗ питӗ такӑнман аппӑр, мӗн ҫияс килет, шушка ҫияс килет.

Вӑл ҫурри хамӑр чӑмласа памалла та ҫурри ҫӑвара-ха пулне кайрӗт-ха чӑтаймастӑн ачине те ҫитермелле хам та ҫисе хас килет вот ҫавна ӑстӑва ҫав тери шушкисем пек шотлӑ пулнӑ пуль ҫав шутлӑ пулнӑ пуль турӑх турӑхпа мӗн ҫыхӑннӑ аха турӑхпа вот кукамай каланӑ ман хампа мар йӑлтах пиччепе пулнӑ вот кукамай ҫав пек турӑх тӑксан та мӗскер вот ҫимӗт ҫинчен та турхӗ тӑксан та вӑл Вот кукамай кӗрет бюджете торф тӗксе янӑ. Ун чухне тата Сталин бухгалтерах пулнӑ, сӗт-ҫусене пуҫтарнӑ. Кӑвак турӑхне кӑна ҫителнӗ кунта. Кӑвак турӑхӗ те кӑвак уйран, кӑвак уйран тетчӗҫ. Уйран кӑн-кӑвак, кунта нимрен ҫӗвӗ ҫук. Ҫупӑрчисем ишкелетчӗҫ хӑш чухне. Но вӑл ҫав тери тутлӑччӗ. Анчах та ҫу лекмен, ҫу ҫӑмарта пуҫтарнӑ ун чухне. Сталин вӑйӗнче ҫав пек кайран та тӳрех чарӑнман пулчӗ, пуҫтарнӑ пулчӗ ӗнтӗ. Чунне те, пуҫмартине те. Но кукамайчӑхсем питӗ усратчӗ те. Кукамайӑн сар чӗлхи ман произведенире те пур ӗнтӗ вӑл. Кукамай улма-касар тенӗ ятпа ох, чӑх-пусах пӗр чӑх яшки ҫаппӑр пар тет, чӑххи пӗрех ҫӑмарта тумасть тет, мӗн тумаллан алсӑраса тет. Чӑх ҫӑпарта тумасть, пӗрех пусах пӗр тесе эпӗр улма-кас пӗтернӗ ӗнтӗ. Праҫник ӗнтӗ вӑл. Халь, мӗн, кукама чӑх яшки пиҫет, ҫерме хатӗрлетет, хуртти тытнӑ. Чӑха никак, чӑххи кӑлӑплатать тарашшӑн, ҫат-ҫат-ҫат ҫунапсипе ку тытнӑна хуртине вот, вот пуҫти, он пурт хӑех куҫма илетнин те чӑххи чиккисене те вӑл вӑрҫӑра вилнӗ та-ха кукаҫи. Портне тытнӑ, вӑт-вӑт чӑхха пусмалла, кӑшкӑрать Толя. Кукамай, кукамай, тет, чӑхан пус, тет, ҫӑмарта тупрӑм, тет, пӗр кука ҫӑмарта, мӗн-мӗнчинче лаштак курӑксем хушшине тусӑлтаннӑ. И пӑсӑлнисем те тултас, унта ҫата нӳрӗ та-ха, пӑсӑлнисем те ҫукрах. Пӗр кука ҫӑмарта чӑххи туса пурӑннӑ пӗччен, Пӑчак ҫӑмарта пымасть тесе чӑхха чутах пусатчӗ, чӑхха ҫӑлсах лартӑмӑр вара. Вот ҫавнас та ача чухне темне пулман те. Эх тата, ах ҫав мӑйӑрне те татнӑ Елчук мӑйри пулнӑ та мӑйӑрне хатӗрлетчӗҫ ҫемӗчкӗ Ылчамӑш. Ылчамӑш теттӗмӗрччӗ. Хӗвел ҫаврӑнӑшне ҫанӑ тата ҫитермен, ачасен ӑҫтан ҫитерӗн, ҫитерсен мӑнкӑна валли ҫук кӑтака. Ҫавна вара мӑнкӑн валли хатӗр. Ох, ҫаврӑнса тӑрать унта кукамайӑн силленсе ҫил пек, ват ҫатӑкӗнче ҫӳлтен чакса янӑ. Вӑт, Тольӑна та, арҫын ача хулиганрах пулнӑ ӗнтӗ вӑл, куна та шӑхӑртнӑ ҫав мӑйӑрсене. Эпир унта хӑпарса кайман, вӑл хӑпарса кайсан ҫанталӑк мӑйӑр вӑрланӑ вӑл кукамайӑнне. Ачапча, арҫын ача та-ха.